Ити күнүнэн күндү төрөппүттэр, мин аатым Айталина, Сардаана Уһуян логопедабын. Бүгүн мин эһиэхэ артикуляционнай гимнастика туһунан кэпсиэҕим, онно эһиги оҕолор дьарыктарын көрүөххүт. Артикуляционнай гимнастика кимиэхэ нааданый уонна хайдах уонна хаста дьарыктаныахха сөбүй диэҥҥэ мин эһиэхэ маннык хоруйдуом этэ. Холобур, эһиги оҕоҕут саҥарар саҥата чуолкайа суох, өйдөммөт, Ханнык эрэ дорҕоонун атын дорҕоонун солбуйар буоллаҕына, эбэтэр ханнык эрэ дорҕоону отой суох буоллаҕына, эһиги төрөппүттэр хайаан даҕаны дьарыктаныаххытын наада. Дьарыгы хаста ыытыахха сөбүй диэҥҥэ. Холобур, эһиги оҕоҕутун кытары нэдиэлэҕэ биирдэ, иккитэ, ардыгар көтүтэ-көтүтэ дьарыктанар буоллаххытына, эһиги үчүгэй түмүгү биир сылынан биирдэ көрүөххүт. Онтон эһиги оҕоҕутун кытары күн ахсын дьарыктанар буоллаххына, үчүгэй түмүгү эһиги көрүөххүт уже сыл аҥарынан көстүөҕүн-тугаҕын. Эһиги оҕоҕут саҥарар саҥата чуолкайданан барыаҕа, онтон үөрэн кини мотивацияланыаҕа уонна ордук ситиһиилээх буолуоҕа Дьарыгы оҕо күннээҕи олоҕор хайдах киллэриэххэ сөбүй диэҥҥэ бастаан саҕалыаххытын наада тиис суунарда. Оҕо тииһин суунан бүппүтүн кэнниттэн щетканы эргитэ тутан баран тыл массажтан саҕалыаххытын наада. Устатынан, туоратынан, ойоҕоһун кини оҕо щетканнан массажтыыр, ону бастаан төрөппүт бэйэтэ көрдөрөн биэрэр. Ити массаж буоллаҕына тыл былчыҥын сайыннарарыгар олус эмиэ наһаа туһалаах. Ону хайаан даҕаны оҥорон бүппүккүтүн кэнниттэн дьэ артикуляционнай гимнастикаҕа киирэҕит. Оҕо тылын үөһэ, аллара, туора хамсатан сахалыыр. Итинник гынан артикуляционная гимнастика оҕо күннээҕи олоҕор киирэн хаалар. Онтон чаркытын сыыйа-баайа уһатаҥҥыт уон биэс сүүрбэ мүнүүтэҕэ тириэрдиэххитин наада. Бу дьарык хайаан даҕаны оонньуу быһыытынан барыан наада. Манна оҕо дьарыктанан бүппүтүн кэнниттэн Оҕоҕо кыракый туох эрэ кэмпиэт оҕотун дуу, битэмиин оҕотун дуу биэриэххитин наада. Тоҕо диэри оҕо буоллаҕына артикуляционнай гимнастиканы оҥордохпуна мин бу саҥарар саҥам чуолкайданыаҕа диэн оҕо бэйэтигэр оннук сыалы кыайан туруорбат, тоҕо диэри кини пока кыра, инник сыалы төрөппүт туруорар. Оттон оҕо сыала буолар бу мин долган хамсаппытым кэнниттэн миэхэ ийэм туох эрэ э минньигэһи биэриэ дуу, ийэ тугу эрэ мин сөбүлүүр аспын биэриэ дуу диэн сыал туруора. Ол иһин оҥоһуллубут үлэ кэнниттэн хайаан даҕаны оҕону поощряйдаан тугу эрэ биэриэххитин наада. Оччоҕуна бу оҕо бу э аныгыскы дьарыкка кини бэйэтэ уже баҕаран туран дьарыктаныаҕа. Ханнык дьарыгы дьарыктыахха сөбүй диэҥҥэ билигин интернет ситимэ ити дьарыгынан олус туолан турар. Ону иһин төрөппүттэр барытын ылан оҥорон барамаан иһиги оҕоҕутугар оҕоҕут сайдыытыгар хайдах дьарык ордук бассыаҕай диэҥҥит бэйэҕит маннык анализтаан көрөҥҥүт, күннээҕи дьарык курдук киллэриэххитин баҕарабын. Ханнык баҕар дьарык комплекснай эрэ буоллаҕына ситиһиилээх буолар. Ол курдук эһиги аҥардас артикуляционнай гимнастиканнан эрэ муҥурданымаҥ, оҕону истэр дьоҕурун сайыннарыын, тарбахтарын, общай моторикатын, оччоҕуна оҕоҕут эргиччи тула өттүттэн тэҥҥэ сайдан тахсыаҕа. Билигин иһити салгыы көрүөххүт, оҕолор дьарыктарын маны оҕолоргутугар көрдөрөн, условията тэрийэн биэрин. Уонна баҕарыам этэ оҕоҕутун кытары тэҥҥэ сайдыын, оҕоҕутун сайыннарыын уонна ситиһиилээх буоларгытыгар баҕарабын. Күрдьэх Часкы

Күрдьэх часка молодец уже бэтэх эйэр

Дыдык белка Кошка белка

Тэһиннэ. Шарик? Тэһиннэ. Эрдэ гын эсэбит Шарик. тэһиннэ молодец шарик тэһиннэ балык тесто значит балык балык Тиэстэ Тиэстэ Молодец Балык Балык

хамсатыма тылгын сытыары айаххын улаханнык эт

Истэ Истэ кистэ буоскун. Мм.

Чабаҕын кэннигэр идьимэҥ